Croeso i fideo ar Blwyddyn Deg Uned Dau a Deiledd Atomig a'r Tabl Cyfnodol. Cyn ni ddechrau, dylwn ni ddiffinio'r termau. A deiledd atomig yw beth mae atomau wedi wneud o, a sut mae'r pethau yma wedi ei drefnu tu fewn i'r atom. Mae'r Tabl Cyfnodol yn tabl o bob math o atom mewn trefn rhif atomig. Mae gan pob elfen symbol, rhif mas, a rhif atomig. Does dim rhaid cofio pa rhif yw pa rhif, oherwydd mae'n cael ei rhoi mewn allwedd ar y tabl cyfnodol. Reit ar y gwaelod, mae atomau wedi wneud o niwclews sydd yn cynnwys protonau a hefyd niwtronau. Mewn plisgynnau o gwmpas yr atom mae yna electronau. Mae'r diagram yma yn dangos atom o lithiwm. Rŷn ni'n gwybod bod lithium efo tri proton oherwydd mae'r nifer o protonau yn yr un peth â'r rhif atomig. Mewn atom sydd heb adweithio gyda unrhyw beth, mae nifer yr electronau hefyd yr un peth â'r rhif atomig. Y rhif mas yw'r nifer o gronynnau yn y niwclews, nifer o protonau a niwtronau wedi adio gyda'i gilydd. Felly, i cael nifer y niwtronau, mae y rhif mas tynnu'r rhif atomig. Yn y ffordd yma, gallen ni weithio mas sawl proton, niwtron neu electron sydd mewn unrhyw atom. Mae'n rhaid i ni gwybod mas cymharol a gwefr cymharol y tri gronynnau isatomig. Mae gan proton mas o un a gwefr o plus un. Meddyliwch am P am positif. Mae gan niwtron mas o un a gwefr o sero. Meddyliwch niwtral dim gwefr. Dylai fod yn digon i dysgu bod mass electron yn bron sero. I fod yn benodol, mae ei mass yn un wedi rhannu gyda 1836. Mae ei gwefr gymharol yn meinws un. Mae'r dau gronylau sy yn y niwclews gyda mass a mae proton ag electron gyda gwefr. Oherwydd mae gan protonau gwefr o plus un a niwtronau gwefr o sero, mae gan niwcleusau gwefr positif. Mae'r niwclews o atom heliwm yma gyda gwefr o plus dau. Nid oes gwefr gan atomau oherwydd mae ganddyn nhw yr un nifer o protonau ac electronau felly mae'r gwefrau yn canslo mas. Mae gan pob atom o'r un elfen yr un nifer o brotonau yn y niwclews. Er enghraifft, mae gan pob atom o lithiwm tri proton yn y niwclews. Mae nifer y niwtronau yn gallu bod yn gwahanol mewn atomau o'r un elfen. Mae gan isotopau o'r un elfen yr un nifer o brotonau ond nifer gwahanol o niwtronau. Mae yna tri isotop o hydrogen sy'n bodoli'n naturiol. hydrogen, nad oes niwtronau gan y ffyrdd o hydrogen mwyaf cyffredin. Deuteriwm, sydd gyda un niwtron. A tritiwm, sydd efo dau niwtron. Hydrogen yw pob un o'r rhain, oherwydd mae pob un dim ond efo un proton. Mae'r tabl cyfnodol wedi trefnu mewn ei grwpiau a cyfnodau. Y grwpiau yw'r colofnau, ac mae rhif pob grŵp uwchben y grŵp. Dyma Grŵp Un wedi uwcholeuo yn oren. Y cyfnodau yw'r rhesi. Mae Cyfnod Un wedi uwcholeuo mewn melyn. Mae elfennau yn yr un grŵp efo priodweddau tebyg i'w gilydd. Metelau yw rhan fwyaf o'r elfennau yn y tabl cyfnodol. Mae'r llinell zig-zag sydd i'w weld yn du yn rhannu'r metelau o'r anfetelau. Mae'r metelau i'w ffeindio i'r chwith o'r llinell yma, a'r anfetelau i'r dde. Mae grŵp 4 yn lled-fetelau, a mae ganddyn nhw priodweddau rhwng metel ac anfetel. Mae'n rhaid ni gallu llunio adeileddau electronig ar gyfer y 20 elfen gyntaf yn y tabl cyfnodol, oherwydd mae'r niwclews yn positif a'r electronau yn negyddol. Maen nhw'n atynu ei gilydd. Mae'r niwclews yn tynnu'r electronau mor agos â sy'n bosib iddo fe. Mae'r plisgyn cyntaf yn un fach ac yn llawn unwaith mae yna dau electron ynddo fe. Ar lefel tygau mae pob plisgyn arall yn dal uchafswm o wyth electron cyn mae'n llawn. Mae'r rhif atomig yn dweud i ni nifer yr electronau. Unwaith mae plisgyn yn llawn mae'n rhaid symud mas i'r plisgyn nesaf a dechrau ychwanegu electronau i hwnna. Weithiau mae cwestiynau yn gofyn i chi ysgrifennu adeiledd electronig. Er enghraifft, ar gyfer potasiwm yr adeiledd electronig yw 2882. Mae hwn yn dangos bod dau electron ar y plisgyn gyntaf, wyth ar yr ail, wyth ar y trydydd ac un ar y plisgyn allanol. I grynhoi sut i llunio adeileddau electronig. Mewn atom heb wefr, mae'r rhif atomig yn hafal i nifer yr electronau. Dechreuwch yn y canol a gweithiwch mas o fyna. Mae'r plisgyn cyntaf yn dal hyd at 2 cymen llawn, a mae pob plisgyn arall yn dal hyd at 8. Mae rhif y grŵp yr un peth a'r nifer o electronau yn y plisgyn allanol. Mae pob un o'r elfennau yma mewn grŵp un oherwydd mae gan pob un un electron yn y plisgyn allanol. Mae'r nifer o plisgynnau yr un peth a rhif y cyfnod. So mae lithium mewn cyfnod 2, sodiwm mewn cyfnod 3, a potasiwm mewn cyfnod 4, oherwydd mae gan potasiwm 4 cylch o electronau neu 4 blisgyn. Mae'n rhaid gwybod am adweithiau grŵp 1, sef y metelau alcalïaidd. Rhain yw'r metelau y byddwch chi wedi weld eich athro yn torri mewn i darnau bach a rhoi mewn i dŵr, a maen nhw'n ffuso o gwmpas ar arwyneb y dŵr. Maen nhw'n adweithiol iawn ac yn adweithio'n gyflym gyda ocsigen a dŵr. Oherwydd hyn, rydyn ni'n storio nhw dan olew i cadw aer a dŵr i ffwrdd. Maen nhw'n anarferol am metelau, oherwydd mae'r rhan fwyaf o metelau gyda ymdodd bwyntiau uchel, ond mae y metelau alcaliaidd gyda ymdodd bwyntiau isel iawn, ac wrth nhw adweithio gyda dŵr falle bych chi'n gweld nhw'n ymdoddi. Maen nhw'n feddal iawn, chi'n gallu torri nhw gyda cyllell. Ac wrth gwrs maen nhw'n arnofio ar ben wyneb y dŵr wrth adweithio gyda'r dŵr oherwydd mae ganddyn nhw dwysedd isel. Y fformwla cyffredinol ar gyfer yr adwaith rhwng metelau alcalïaidd a dŵr yw metel alcalïaidd plus dŵr yw metel hydrocsid plus hydrogen. Er enghraifft, mae lithiwm yn adweithio gyda dŵr i creu lithiwm hydrocsid a hydrogen. Mae sodiwm yn adweithio gyda dŵr i creu sodiwm hydrocsid a hydrogen. Mae'n werth cofio'r hyfaliad symbol ar gyfer yr adwaith rhwng metelau alcaliaidd a ddŵr. Er enghraifft am sodiwm, mae dau Na yn adweithio gyda dau H2O i wneud dau NaOH plus H2. Mae pob metel alcaliaidd yn dilyn yr un patrwm, dyma'r hyfaliad degfed potasiwm. Maen nhw'n hoffi gofyn i chi i adio symbolau cyflwr ar gyfer yr adweithiau yma. Y rheswm yw mae yna un o bob cyflwr. Mae'r metel yn solid, mae dŵr yn hylif, mae'r hydrocsid wedi hydoddi mewn dŵr felly mae'n dyfrllyd, ac mae hydrogen yn nwy. Cofiwch, mae'n rhaid i symbolau cyflwr bod yn is-lythrennau. Wrth i botasiwm adweithio gyda dŵr, mae'r botasiwm yn llosgi gyda fflam lelog. Mae'r hydrogen hefyd yn cael ei danio gan y fflam yma. Os ydyn ni eisiau bod yn siŵr bod y nwy sy'n cael ei gynhyrchu'n hydrogen, gallu gwneud y prawf am hydrogen. Mae hydrogen yn llosgi gyda pop gwichlyd. Rhaid casglu'r nwy mewn tiwb profi, rhoi fflam o splint sy'n llosgi yn hop y tiwb profi, a wedyn bydd yr hydrogen yn llosgi gyda pop gwichlyd. Mae metelau yn adweithio gyda ocsigen i ffurfio metel ocsid. Er enghraifft, mae lithiwm yn adweithio gyda ocsigen i creu lithiwm ocsid. Y rhafaliad symbol yw 4 o'r metel alcalïaidd yn adweithio gyda O2 i rhoi 2 o'r ocsid. Felly, ar gyfer lithiwm, bydd e'n 4 Li plus O2 yn rhoi 2 Li2O. Mae atomau'n adweithio er mwyn cael plisgyn allanol llawn. Hynny yw, dau ar gyfer lithiwm ac wyth ar gyfer sodiwm, potasiwm a'r rhan fwyaf o bethau arall. Pob tro mae metelau alcalïaidd yn adweithio, maen nhw'n colli un electron. Oherwydd mae naw ganddyn nhw un mwy proton na sydd ganddyn nhw electron, mae ganddyn nhw gwefr o plus un. Unwaith mae yna gwefr gyda nhw, rydyn ni'n galw nhw'n ionau yn lle atomau. Mae'r rhain yn ionau gyda gwefr o plus un. Rhaid cofio bod metelau alcaliaidd yn mynd yn fwy adweithiol wrth fynd i lawr y grŵp. Mae potasiwm yn mwy adweithiol na lithiwm. Yr halogenau. Mae'r halogenau mewn grŵp saith o'r tabl cyfnodol. Maen nhw i gyd yn deiatomig. Hynny yw, yn eu ffurf elfennol, maen nhw'n bodoli fel dau atom wedi uno gyda'i gilydd. Mae ganddynt nhw saith electron yn eu plisgyn allanol. Wrth adweithio, mae atomau pob tro yn cymryd y llwybr byrraf a'r plisgyn allanol llawn. Does yna ddim siawns bydd fflwrin yn colli saith electron neu unrhyw halogen arall yn wneud hyn. Mae pob halogen yn ennill un electron wrth adweithio. Ar ôl ennill yr electron, mae'r protonau a'r electronau mas o cydbwysedd. Mae yna un mwy electron na sydd protonau. Felly, mae'r gwefr nawr yn meinws un.

Er mwyn gweithio mas fformwla her yn tri fflwrid, rhaid cymryd y rhifau sy ar bwys y gwefru, rhoi nhw ar y gwaelod a swapo nhw o gwmpas. Fformwla her yn tri fflwrid yw FeF3. Pryd mae'r halogenau yn adweithio gyda metelau maen nhw'n ffurfio halwyn, neu salt. Fel arfer, pan mae cyfansoddyn wedi wneud o dim ond dau elfen, mae'r enw yn gorffen mewn id. So mae'r halwyn sy'n cynnwys clorin yn diweddu yn clorid, bromin yn troi'n bromid ac iodine yn troi'n iodid. Mae sodiwm yn adweithio gyda clorin i roi sodiwm clorid. Mae potasiwm yn adweithio gyda bromin i roi potasiwm bromid, ac yn y blaen. Cofiwch, wrth ysgrifennu hafaliadau symbol, bod yr halogenau'n diatomig. Eto, mae pob hadwaith yn dilyn yr un patrwm. Mae'n rhaid ni gwybod am priodweddau clorin ac iodin. Mae clorin yn nwy melyn gwyrdd. Mae'n lladd bacteria ac mae'n cael ei defnyddio i diheintio dŵr. Mae iodin yn solid llwyd. Wrth gwrs, mae hwn yn drysu pobl oherwydd chi'n defnyddio iodin yn bioleg, ond hydoddiant o iodin yw hwnna, nid iodin ei hun. So mae iodine ei hun yn solid llwyd sy'n lladd bacteria fel pob halogen arall ac mae'n cael ei ddefnyddio fel antiseptig sy'n cael ei ddefnyddio mewn triniaethau ysbyty. Mae'n rhaid ni gallu adnabod ionau halogen mewn hydoddiant. Y cemegyn roedd ni'n defnyddio yw arian nitrad. Mae hyn oherwydd mae cyfansoddion arian yr halogenau yn anhydawdd. Mae ychwanegu arian nitrad i unrhyw hydoddiant sy'n cynnwys halogen yn cynhyrchu gwaddod. Gwaddod yw solid sy'n cael ei gynhyrchu o hydoddiant. Mae hydoddiannau sy'n cynnwys clorid yn ffurfio gwaddod gwyn, bromid, gwaddod hufen, ac iodid, gwaddod melyn. Mae'r gwaddod yn mynd yn dywyllach wrth i chi symud lawr y grŵp, yr un peth â'r halogenau ei hun. Rhaid i chi gallu llunio hafaliadau ionig ar gyfer adwaith ionau arian gyda ionau halogen. Efallai mae rheini'n edrych yn fiddly, ond maen nhw'n digon hawdd i ddysgu. Mae ionau clorid sy'n dyfrllyd wedi hydoddi mewn dŵr yn adweithio gyda ionau arian sy'n dyfrllyd wedi hydoddi mewn dŵr i creu arian clorid sydd yn solid ac felly y gwaddod. So Cl minus plus Ag plus yn creu AgCl. Mae'r tri ionau halogen yn adweithio yn union yr un ffordd gyda arian nitrad, felly os chi 'di dysgu un hafaliad, chi'n gwybod y tri. Adnabod ionau metel. Fe ddyfeisiwyd y llosgydd Bunsen ar gyfer yr arbrawf yma. Roedd angen llosgydd oedd yn llosgi gyda bron dim lliw fflam ei hun. Os ni'n rhoi gwifren prawf fflam lân laith mewn i sampl solid o'r cyfansoddyn, a wedyn ei roi mewn i ymyl fflam las llosgi'r Bunsen, mae'r lliw fflam sy'n cael ei gynhyrchu yn dangos pa aeon sy'n bresennol yn y cyfansoddyn. Reit, dy'r lliwiau yma ddim yn hawdd i gofio, Mae yna pump aion gwahanol gyda pump lliw gwahanol. So dwi wedi gwneud fy ngorau i dod lan â ffordd o gofio pob un. Mae nhw ddim yn perffaith. Lithium, mae L am lithium a L am lips. So mae lithium yn troi'n goch. Mae sodium, arsen, Yn melyn. Potassium, pa? pa am punch. Os mae rhywun yn pynsio chi, chi'n mynd i cael clais a mae hwnna'n mynd i troi'n porffor. Efallai bod pa am porffor yn digon, ond dwi'n meddwl bod dychmygu sefyllfa yn neud yn haws i gofio. Calsiwm, ni'n meddwl ca, a coch, a mae yna rhywbeth arall, nid dim ond coch, coch bricsen. Ac yn olaf bariwm, sy'n cymryd bait mas o afal, dychmygwch nawr bod yr afal honno'n gwyrdd. Does dim ots sut chi'n cofio'r lliwiau, dim ond bod chi'n cofio nhw. Dyma'r gwybodaeth sydd angen. Sylwch bod potasiwm yn rhoi galwen lelog i bod yn benodol, a bariwm, rhaid ni dweud gwyrdd afal eto i bod yn benodol, felly mae'n lithiwm coch, sodiwm melyn, potasiwm lelog, calsiwm coch bricsen, a bariwm gwyrdd afal. Cyn i ni symud mlaen, cofiwch mae pob elfen adweithiol sydd yn nwy a phob halogen yn ddeuatomig, N-dau, O-dau, F-dau, Cl-dau, Br-dau ac I-dau. Y rheswm dwi'n atgoffa chi o hynna yw i cymharu nhw gyda grŵp sero sef y nwyon nobl. Nawr mae nwyon nobl yn hollol anadweithiol, maen nhw i gyd yn monatomig, maen nhw ar nofio o gwmpas yn yr awyr, fel nwy ar ben ei hun, jyst atomau o helium, neon, argon, krypton, xenon a radon. Cofiwch, mae atomau'n adweithio er mwyn cael plisgyn allanol llawn. Ond, mae'r nwyon nobl gyda phlisgyn allanol llawn yn barod, felly, dydyn nhw ddim yn adweithio. Mae rhaid ni gwybod sut i ddefnyddio heliwm, neon ac argon. Mae heliwm yn cael ei ddefnyddio mewn balwnau. Mae hwn yn cynnwys balwnau awyr, balwnau tywydd ac awyr longau. Mae neon yn cael ei ddefnyddio mewn arwyddau neon neu mewn laser. Mae argon yn cael ei defnyddio i amgylchynu'r ffilament mewn bwlb golau hen ffasiwn. Er mae'r nwy yn anadweithiol, mae'n stopo'r ffilament rhag llosgi.